Obutegyeki bwa Ruhanga tiburimu keera akaruubi, tiburimu baayemu, tiburimu constitution. It is good kushutama n'omukazi mukagaaniira okafuna idea ze. It is very right. Nshemereire kuramirwa
oh. Yebare munonga iwe ohurikiize kandi orikutureeba Aah buzima turakikukundira ekyo. Yebare. Gumizamu okikore kandi oka sharinge na munywani wawe nawe agume ahurikize obuntu nk'obu. Turamanya ngu obumwe buranyiiza, obumwe burateganisa emitima yaanyu, obumwe bugumire mbwenu kugambaho. Nambwenu eki twija kugambaho kirateganisa bingi, kigumire igambaho. Ahakuba baingi tukyehugize twakireka kyaba kare kyakuba ku orakigamba ogira abu waanyiiza. Ejura twenda kugamba aha njwara y'Obukristaayo. Of course twagamba ahari ekyo oraba oramanya ngu turi kuza kugamba aha bakazi kujwara empare. And now we want to know because obwire obwingi ku tugumire turakigambaho, Oshanga baingi bakwatakinga barikugyezaho kukijasitifayinga, kugyezaho kugira ngu nanka ku arazijwara, hati shi ezi eziturajwara tizaboojo, tizabashaija, all that all that trying to find all ways to justify whatever they are doing. So twija kureeba ahabw'enki kiratugumira nk'abakristaayo okuta omutima ahari ebi ebirikushemeza Ruhanga. Haza tukenda kugumizamu n'okujastifayinga ebirikutushemeza. Webare. Ndi Eklid ow'omugisha kandi na mutahi wangye. Nyowe ndi Abaineruhanga Paul Twesigye ow'eiziina eriri paragurafu yoona. Aha.
Iwe paragurafu, Mister Paragurafu, tugambire ahabw'enki eshonga ezi ezigumire, okay,

kwonka aha church bakwereka ngu tibaragyendayo nazo and eventually you wonder and even na naaba bazitwire aha church really I want to know.
Obugomi tikugira ngu nibabikora ahabw'okugira ngu tibarikubimanya. Ekintu kyaba kiri kibi okakikora otakimanyire, obwo nibuba butakakorofayingire kuba obugomi. Kwonka okukimanya okagumizamu okakikora, obwo n'obugomi. Ku turikugamba aha njwara, Ti myenda yonka, kwonka na n'obu erikuba wiigi n'enjwara. N'obu erikuba ebyara n'ekijwaro. Na make up ndahurira baragira ngu to wear make up. Yes. Ebyo byona n'ebijwaro. And make up omu Baiburi ou turikureebamu owaabandize kukora make up akaba ari Jezebeelo. Baiburi neemutugambira ngu niwe arikubanza kureebeka arikwekoraho make up barikugira ngu painting her self to entice Jehu. Yehu niwe yaabaire naija kurwana nawe kumurwanisa so yaayesiiga make up yaaguma naaringuriza omu dirisa to attract him. Ekigyendererwa kya make up n'omu Baiburi kirimu tikirungi. Kandi Yezebel we wenka muka Ahabu Omu Baibuli naamanywa nk'omuzimu. Yesu naamugambira Yohaana omu kushuuruurwa ati, Abaingi bahurikiize omuzimu gwa Yezebeeli, yaahabisa baanabi bangi, baaruga kuheereza Ruhanga baaheereza Sitaane. So na make up eyo yonka okugijwara n'ekintu kibi. Hariho omukazi omujonkare naaheereza history nooshusha oti n'omunaasi, yaagira ngu make up butoosha bakaba bagikora aha miraambwe. Ati tindikumanya oku yaizire kujwarwa bahuriire. Ahabw'okuba emirambo nibo basiiga make up ningira yaba ngu gutaba guto for whatever reasons. So enjwara yoona etarikwikirizibwa omu Baiburi egwire. Make up terikwikirizibwa, abakazi kujwara eby'abashaija tikirikwikirizibwa, abaana nibahurira nibagira ngu nooba baagizire ngu empare n'ez'abashaija, empare n'ez'abashaija kiri omu Baiburi. kiri omu Kuruga eshuura y'abiri na munaana omushororongo gwa ana na gumwe kuhitsya ana na ishatu.
Abiri na munaana, ana n'emwe kuhika ana na ishatu, Ruhanga akagambira Musa ngu akorere abaana ba Arooni abarikuheereza aha rutaari empare, yaagira ati, Kandi eki n'ekiragiro ebiro byona, kiza na itano, commandment, Every man who stands before God or who stands wherever he stands in community must be putting on trousers not women. Omu kutandika abantu ku bahereze kushiisha, Ruhanga yaari ku babinga omu kibanja kya Edeni boona yaabajweka. Yabajweka empu z'enyamaishwa, tunics nari shi ekanzu okuruga aha ibega kuhika aha nku, omushaija n'omukazi. Ezi n'empu! Kwonka hati omu omu kuruga barikuruga omuri Misri bakaba bamanyire kujwara emyenda, they were put dressing in linen and purple, egyo yoona ni cotton, n'emyenda eri soft. Omushaija yaaba ajwire ekanzu yonka ataine mpare naaba nashana n'ojwire busha, nooba nomuringura. But that's a dress for women. Niwe orakareeba kariho aho. And yes, and when a woman is putting on a dress nari shi ekanzu, torikumuringura ahabw'okuba nikwo ahangirwa gye. And omukazi ku arikuba ajwaire empare, bo kandi tibakujwara nk'ezi turikujwara, nibateekwa kujwara eziri eziri tayiti, eziri sekisho ahabw'okuba they are advertising them themselves sexually. Nyowe obu kunkureeba omukazi ojwaire atyo ninkugayira kimwe munonga, don't mind, nyowe tinkufeho yaaba ori omwahure, yaaba ori paasita, yaaba ori minisita, yaaba ori ota, naakureeba ojwaire otyo, Ninkugayira kimwe ahakuba nindeeba no promotinga nari noye presentinga sexually rather than your character rather than you as a human being you are presenting yourself sexually animals don't do that if a, a chicken cannot do that you human being why do you do that ahabw'enki noyegarura ahaidara ryansi nihari ahi tube twagambira ahari omu baroma eshura ya ikumi nebiri ogwakashatu ngu reka ku Teekateekaho okukira oku ori okugaruka ahaiguru nari okugarura ahansi. Noobaasa kweteekateeka okukira oku ori orikugaruka ahansi. Oyereebe ngu ori mubi wootajwaire empare. Another point in case is that what I discovered am a social worker, what I discovered is that abakazi baingi, buriijo abakazi nibeetenga abashaija. Haza ni commandment shi nari neki neki Eh, yeah. nekifubiro ki Ruhanga Mm. yahaire abakazi ati oryaguma oyetenga ebaro haza nawe aryakutegyeka. Mm. Hati wareeba nka sports women abaingi mbwenu ni bakye nka 2% nibo orikushanga baine female names. Noshanga boona baine male names. Tikugira ngu n'erikugira ngu n'erya ishe nari n'erya owaku n'obu akuba aine erya ishe kwonka aine erye eribamuhaire riri female they don't use their names they always want to be like men so oku orikuruga ahu omukuruga abantu batandikire kujwara emyenda okiija Ruhanga nikwo kugambira Musa ngu abashaija bajweke empare hatagira omushaija owayemerera omu congregation ataine mpare hati okihika omu omu omu ky'ebiragiro which is Deuteronomy 22 5 Arikugira ngu hatarigira omukazi owajwara nk'omushaija, nari shi omushaija owajwara nk'omukazi, ahabwaki? Ahabw'okuba ebijwaro byabo byabaireho, omukazi jwara oti, omushaija nawe ajwara oti. Omu ndagaano ensya, Paulo naagira ngu omukazi weena orikweyeta omukuratsi wa Kristo ashemereire kujwara ebimushemereire. Egyo ni 1 Timothy chapter 2 verse 9. Ajwara ebimushemereire. ebimushemereire bitari ebitamushemereire. Ku kiro ekyabaire kiringwa kirekye kuba body showing.
And when society yaagira ngu ebikushemereire n'ebi, iwe ogira ngu eingaaha. Hati ebikushemereire oyenda kubyesetingira. but actual in actual sense you are not comfortable in like omu omu omubantu abari local abori kweta abari local you are not comfortable When omu Euclid, Mm. when you travel with a woman for a whole day, Mm. ajwaire empare egyo, Mm. yaimuka yakorabaho ati na nanuuka. I have noticed it several times. Ahabw'okuba heat ei arikugeneratinga omunda y'empare egyo, Mm. you don't know ngu you smell. But noba nonuuka seriously? Noba okweteera majuta ki noba okweteera perfume ki? Reka nkigambe nkoku kiri ahabwokuba nimanya twabigamba nitutandika ngu nibiza kuba bibi nimuza kubyanga nimuza kututonganisa but weena ku orikusiiba omuri egyo mpare ya jeans ku zirikuza kuhika shaaha mwenda shaaha zingahi heat erikuba eri generated there noza kusheesha noza kugiroota ekyo nuko ekirikuba nikikuruga omu mayasha torikukimanya.

Your body is more sacred than that building you call church, your body is a temple of the Holy Spirit so oreke kuteekateeka ngu ahabw'okugira ngu toraza nagyo nayo omu church ngu then aho ori gye no waaba orareeba ngu it is uncomfortable to go with it at church then trust me then it is wrong to be on your body then abaabaire comfortable to the point of going with it to church amazima gari ngu

Abashaija batandikire baine otupare otu tw'otushoti shoti, arajwara akapare then hati munywani we agume ari aho akozire
akozire ango layini agume ahengamire aha rubaju. It is very disturbing by the way for men out there oine like nigubiira omurembe omuntu arejwarire ebisiripa ayejwarire ekishoti, ebishoti ebiriho bimwe biri tayiti Okubiba taiti omunda ekintu kirambire aha kibeero bata omuntu akireeba oryaho orikugaaniira n'abantu bakuru kwonka omu.
Kwonka shi erikuba emuhikire neeba etariho? Yaaba eriho kwonka mbwenu ekuhikire.
Baiburi eratugirira ngu obufamutima ku buhingurana, abafamutima batambura. Omu bagendana nagwo omukono.
Ii, omu bagendana nagwo omukono. So eventually, ebi ebintu tubyikirizine. Omu church twabijwara, omu church gatherings, omu fellowships tubiriho tujwaire empare and all that is acceptable but eventually Nyowe mazima you realize omukazi orikuumanya waaba ojwaire empare otampika aha rubaju. Am Euclid, Mm. accept it. Mm. Iwe okitwara omu ikiriza agyende naiwe, Mm. nyowe otagyenda naanye. In my car I never drive with a woman put on nobu nkukubugana aha muhanda oyineho ondiijo nintwara otajwaire empare. So eventually you realize that iwe okujwara empare by now oshemereire kuba otashemereirwe kuhurikiza ebigambo nk'ebi. They are piercing. And iwe ekirakuretera wakora ekintu eki otariho shuwa nikiitsa mukama ekitinisa nikyi? Kandi agumizamu nayebiiha ngu nowishemwe there is a church I was in worship team one day bakaija boona bajwire empare I I went out because nkamanya ngu ndi omu casino hall this is not a church ndi omu casino hall ahabwokuba one of the reverends womukazi akaba ajwara empare ye ya jean atahokora so nabagira nti egi kanisa egi kanisa nyowe tingirimu because ogu ti Ruhanga ogu ni sitaane niwe ari aha rutaari eki Ruhanga atarikukikiriza baiburi nengira ngu kigwire so this church I don't belong to and by the way Abatesalonika eshura ya kataano ey'okubanza, First Thessalonians chapter five verse twenty two

the argument is there and because wazijwara ku enyine oba ori nk'ojwaire busha amabunu gaza aheeru nakutwara map okujwara busha map nakugira y'ekintu ngu kuzi- kyawe zaaho kuzi orikuza kuba shamwenda naba nanuuka Eh. the trouser is wrong is bad it's not for you Eh, map y'ekintu kyawe ezaaho ebintu by'omushaija obyanika aheeru and eventually you realize that it is not right for a Christian like naturally it is, it is not right wagijwara you attract many men to sex or to ask for your number or whatever you realize that it is not uh, in right order and kandi nabo mama bakumweta tibakumweta kugira ngu bamukunda mm, bareba sex niyo barikwenda of course abashaija itwe turi enyamaishwa ezitweka ezemya ezizara mm, tituri ku- tut- nakureba ogitiraho nimba ningyenda So ku orikubujwire otyo ori aha kanisa ogindetiire.
Ku ndaakushabe otagira ngu naagwa tinaagwa. Iwe okagwa kare so nyowe naija kwenda ahabw'okuba eki eki ndikwenda naakireeba okiine.
So eventually you find na haagira owaakushaba then you are there oriku hee abashaija nibatushaba, paasita yaanshaba, manya. Weena owaarikuba yaabanza kumushaba. Owaakwaya yaanshaba.
Eventually You are the tempter, Yeah. by the way you, you, Bible niyo eratugamba ngu you, were- you are supposed to be tied orubengo omu bisya bakakunaga omu maizi. Yes. Eh, kugira ngu n'okurugayo otarugayo because you are tempting this soul and eventually if somebody tells you ngu empare yaawe nempa bisya nenteeza entsibo nenkora ki then what do you do? Nk'omukristaayo oteire omutima aha kworobera ekigambo kya Ruhanga, oteire omutima aha by'eiguru, oteire omutima aha bukama bwa Ruhanga, what do you have to do? Ndamanya ngu mwaza kunyiiga. Kandi ku murabe mweteekateekire kunyiga, buzima munyige. Nyowe eky'okunyiga tinkitiinire ahabw'okuba nyowe ntwire nyigire. So hati waatandika hati, tiinyine nshonga. So this is for you my sister, our mothers, our parents, our wives. Nkaheza kureeba omukazi mukuru ajwire empare akaija naavuga emotoka ajwire empare ya jean, abahara babiri bajwire jeans Omutabaana nawe abakuratiire. So ku baine bata omu restaurant nabuuza omukazi oyo enyene nti ogu omwe omutsigazi nateekateeka ki yaareeba aha kibunu kya nyina ari hati? Omukazi yaagira ati yaayekwata aha maisho nti you look at him. Akaba ari omwe omutsigazi ngira nka sixteen, fifteen. Hati yaareeba ekibunu kya nyina kiri kiti omu jeans what does he think?
I think n'omurembe kwonka as Christians Let us not be consumed omu murembe. We are not supposed to be conformed to the standards. Yes. If you want to conform to the standard, reka kwebiiha ngu ori omujunwa. Okujunwa tokurimu, okuhikirira tokakureebaga, n'okuhurira tokakuhuriraga. You don't know anything ahabw'okuba ori omugomi. orengyeserize. Kandi ebi oriyo nogomeramu ebyokutekateka ngu iwe ori owomurembe, oriyo nosisikarira kimwe, oriyo noyesisira kimwe, oriyo nocwekyereza famire yawe eyokubire oriho okwombeka. Iwe ori oku otuhurikiize, this is not being against you, this is bringing the truth to your table kugira ngu okitekatekeho Kugira ngu oronde oburyo bwena obu waabaasa kuvasinga with the word of God, obu waabaasa ku pleasinga Ruhanga oreke kukuratira ebi orikukunda ebi omutima gwawe gurikukunda kuteekateeka like do not lean on your own understanding. Abo nibasiiba abantu abo. Naagyenda asiiba naabaasa kumara n'esande asiibire kwonka obu asiibire eby'okuhikiirira tarikwenda kubikora. Atuura ajwaire busha kwonka asiibire. Yaajuuramu egyo mpare yaagira ngu yaatamu sikaati, neeteekwa kuba eine siriiti, naateekwa kuba amabeere gari cleaved, na eminwa naashi ensekoko, I don't understand Thank you very much. why a Christian should do that. We have a date. Twine eibanja ry'okuba ab'omutaano n'aha benzi.

Do not harden your hearts. God bless you. Obutegyeki bwa Ruhanga tigurimu keera karuubi, tigurimu ba MP, tigurimu constitution. It is good kushutama n'omukazi mukagaaniira okafuna idea ze. It is very right. Tushemereire kuramirwa oh.